Oprah, ɛnnɛ sɛdeɛ ɛyɛ no daa wɔ Bantv TV so no, mese ɛnnɛ mene hwan? Mene odiyifoɔ, Nyame nipa, aah, mekɛse Apostle Kuku Dam baako a ɔwɔ Ghana man mu ha a ɔɔtrende awieeɛ mmerɛ mpo a ɛyɛ Apostle Oko Agyemang a na ɛɛbɛtwitwi nkɔmmɔ wɔ Bantv TV so yi. Na abufusɛm ne sɛ, ɔdii, wonim sɛ ɛnnɛ afie a ɔdɔ nti mankɔ asɔre? Ah! Mese mekɔɔ last week a, dewa a ɔyii ne nufu bɛtenaa akonwa no anim hɔ anim hɔ no, ɔtoo me hyintidua mpo, ah! Na wose wei nyinaa adiyifoɔ no. Mo wɔn agyimisɛm a ɛkɔ so wɔ Ghana. Eh? Odifoɔ ntumi nhyɛ abaawa wei nkɔm nka nkyɛn sɛ abaawa deɛ woyɛ yi, nyame bɛtua aka. Wodii na wɔhyɛ saa ntadeɛ no a ɛto hintidua pɔn na wokora w'ani bɔ so a sɛn na ɛyɛ a woyɛ? Use your common sense. Oh, Apostle, na sɛ nkɔmmɔ ne yɛdie to wo bo. No, fakyɛ me.

Nyame nipa asɛm no deɛ dɔne o mepɛ sɛ meyɛ sɛ wo se asɛm no deɛ ɛgu yam sɛ. Ansa no champagne na wowo so no. A na ɛhuru sei. Yam ɛhuru sɛ kutukutukutukutu ɛhuru. Na da no pagya nwom bi wo se sɛ ɔba bɛsi ahyɛ adwareɛ a na sɔfo ayɛ dɛn. Na ɔba bɛsi ahyɛ adwareɛ na sɔfo astate papa to onipa bɛ adua adua no awu oo. Onipa bɛ adua adua no awu oo.

Wei a ɛpɔn sɛ yi, ɛnna ɔkɔ adwuma, mennya fie. Ɛsɛ ada ne sasa nkroma sɛ mene nam anadwo yaa. Trɛte, ɔmbɛ trɛte me saa, wei ɛnya deɛ mɛtumi akɔ fie.
Na atorofo adiyifo a ɛmma Ghana nkɔ so a wɔde nkɔmhyɛ awura parliament hɔ no, wose wɔn yɛ ahe? Wɔn yɛ mmiɛnsa, baako akɔkyea. Wɔn yɛ mmiɛnsa, wɔn yɛ mmiɛnsa, Baako akɔ capture the whole world ahemfo presidents. Ooh Apostle to wo bo asɛm baako waka no mprɛnsa mahu sɛ wo heati dodo but to wo bo baako wɔ yi. Wɔn akyi wɔn.
Baako nso a capture the papacy. Ana baako nso wɛn. Baako nso a capture adifoɔ lie. Enti wo gyina ha yi ɛhefa na ayi wo. Ɔredi wo nneɛma mu nyinaa, Nyame nifa, ɛyɛ asɛm oo. Apostle, twɛn o, wei deɛ meba. Ɔsɔfoɔ bi nso sɛ memfa me sika kakra a mewɔ memfa mbra na ɔnhyira so na ɛnyɛ bebree, ɛno nso wodwen ho sɛn? Ɛ, wode kɔ, wawu.
Oh, ɔkaaɛ, amanfoɔ di ho adanseɛ pa o, bebree deɛ wɔn deɛ rekɔ, me koraa afei na mate a me nso medi mmirika sɛ nka mede me deɛ rekɔ. Nyansa na ɛyɛ mo a Dɛn na Ghanafo, da bɛn na me man, mo ani so bɛda hɔ? Eh. Oh, ɛm sɛ wontee ne kɔ no na mmere bi akwadaa bi a yɛwoo no Okolebu a na baabi a obegya ne nan kyɛ sɛ enni hɔ a na ayɛ den no ɔno na ɔyɛɛ nsɛnkyerɛnne ma ɛkwan no bue ma otumi hyeteeɛ no. Wo paa turum a wo nkɔ heaven o. Dabi. Mese wo paa turum a wo nyɛ dɛn? Wo nkɔ heaven. na wo so a yɛapaa wo to so so nkɔ heaven yɛama baabi a bɛhye tia dɛ wei ɛnsakra wii ni ɛma obi nyɛ adwaman wotiri mu pae a nti ɛnyɛ dɛn Na wamesemese Sweden ne Nido nso de ama me sɛ mennom na tumi biara ntumi, ɛno nso wee ho sɛ. Papa no adeɛ na wayɛ no ɔsakyi o. Yes. because ɔnyɛ pharmacist.
Nyame nipa wei deɛ twam ntɛm bi deɛ ɛyɛ a na ɛyɛ hot dodo mewɔ nkyeweɛ bi wɔ ha na menyi kakra mpa m'anim wɔ ha na ɛyɛ aduane wei yɛ nkyeweɛ papa paa o wɛ. Ɛnna ɔsomfoɔ tumi kyi aburo gu apampaa mu. Woyi baako to w'anum a two cedis. Wohu sɛ obi anum ayɛ ma kyɛ sɛ wahwe two million. Yɛwie aburo kɔ America. Yɛwie aburo kɔ Germany. Yɛn na Ghanafo da bɛn na me man mo ani so bɛda hɔ. Eh? Da bɛn na mo ani bɛte. Use your common sense. Kɛsɛ agye me sɛm ei ei yɛnkyeweɛ nyinaa yɛ tɔn kɛsɛ me yɛnkyeweɛ pa mɛnum w'ani bɔɔ so asɛ na nka nyɛ w'ani ɛbɔɔ so anka wokora wo nkaeɛ anuanom Wei deɛ agye me nsam why? Ma me nsesa me nkyeweɛ na Anuanom wei deɛ agye me nsam why? Sɛdeɛ nkyeweɛ no hwie gu yɛn mmoa ma de tua Ma me nsesa me nkyeweɛ na menkɔyɛ why? Na adwuma no kɛseɛ no ara no Ne nyinaa gyina Apostle so Ɔbɛyɛ ne nyinaa sɛdeɛ ɔyɛ no no ara Makra mu nyinaa Na mmom merebɔ nkaeɛ sɛ wonya nsɔskraibo to Bante Beat TV no a Mekyerɛ wo wohwɛ video no a Sɔskraib no a ɛwɔ aseɛ no wɔ YouTube hɔ no Sɛ wohwɛ wɔ Facebook so nso a wotwerɛ Bante Beat TV no a ɛde wo bɛkɔ YouTube hɔ direct so na wakomia subscribe no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a video ne ba a wo ɛbɛma notification na wahwɛ ase kyerɛ nyinaa no no boa wate na yɛnkɔ yɛn anim makra mu nyinaa bye bye opra. bɔ kɔnkɔn ara
kɔnkɔn.